шундайрак чәмәк авылы инде мында еракта ялгыз бер ат йөри инде килгән саен ул монда йөри шулай Ул авылны саклыйдыр инде. Вот. Шуларык ничек тә килеп чыга. Иске тегермән.

Ну, тишеге инде бар. Менә бу э, Чәмәк авылының иске бер тегермәне. Ул якынча 100 ел элек э, төзелгән иде. Э, шулайрак. 90-нчы елларда аның әле канатлары да бар иде. Ул сүткәннәр шереп нитеп төшкән ди.

Рафик эшкә керде ахырсы. Син эшкә кердеңме, Рафик? Ау.

Опа. Ого. Так, менә без Хо, тегермән эченә кердек. Менә шундайрак урын. Монда күрәсез. Иске төрле тәгәрмән җайланмалары ята. Так, ничек эшләгәндер ул? Ансы билгесез. Ну, әллә ни монда тек пычрак фәлән юк, исе юк алай. Яки эченә кергән? Ха, син э, эчкә кергәнсең дигәнен. Что-то эндәшмәдең? Мин үзем кердем. Ха, менә монда э, күрәсез. Ачам я бу тишектән. Ха?

Онны, бодайны онга әйләндерүче ташлар ул менә. Ничек аталадыр ул татарча, анысын белмим. Ну, сүзлектә карап алырга кирәк булыр инде анысын. Таш таш дип ансы Әйе. Ансы бетон бугай ул, бик ташлы түгел. Ну, шулай итеп менә күрәсез, җил э, ни кадәр көчле ки э, ул менә зур э, менә тәгәрмән зур бүренәсен әйләндереп

Әле игътибар итик. Бүрәнәләр арасында кадак күренми. Алар барысы да бер-берсе белән кадаксыз тоташтырылган. Ниндидер җайланма.

А ну сейчас официальный сырье, что ли? Ә, чынлап та монда элек кеше ничек кергән икән? Ясно, что это. Ә, шуларак ничек кенә дә. Аның тагы нигезе дә юк бит, аның эчтә ничектер. Ул димәк просто ни җирдә торган. Ахрысы. Күренми бит. Ну, монда целый. Детектив булды инде бу. Тема сдачи. Ну, вы знаете, вы сталкер кебек ниләр булды инде. Нигә? Нигә моны дәвам итәсе? Менә нидер зур бер әлләнә торгандай бер Мен аңлап чык, блин. Аңлап бетермә, ул монда ничек никәндеге, передача он

Андый агачлар өстендә. Аны карале, монда чут ниндидер зур бүрәнә әйме куйганнар. Кая? Ну, вот на это вертикальный төгер рәвешендә. Кайсыгасың? Бусы? Ну, вот менә шулай куйганнар бит. Ничектер. Нәрсә кирәк соң? Ә, ну, ныгытыр өчен инде. Ну, монда ни э, кадаклар юк. Аны ничектер кадаксыз, что ли, ясаганнар ахырсы. Менә инде борынгы язмалар. Ә, бармы монда? Ничек күрмәдем. Юрий Буян нумерациясе походу. Егерме. А? Буян нумерациясе бу. Ә, е номерлары.

Мобил вакыйгалар инде. Анда эшләй теге оннарын ясаган и шул ташлар арасында, әйме? И аска тартмага ни коелган ахрысы. Шуларак ничектер. Та аста чөт бер ни күренми инде җүнләп. Э, Мына бит бер уйласан, э, кар, яңгыр төшә бит инде, әйме? Алай әле ни Черек фәлән дип әйтмәс идем. Бу ахрысы ту эреп кадәр чыгып китә. Яскын. Идәне. Я, аның э, идәне булмаган әйме ахрысы. Нәҗдә бу идән. А, идән. А, ну, шулардан. Ну, монда кемдер кергән иде. Ну, вот мен карап йөрим инде. Ә, ну монда кара зур андый кадакты. Бар ул. Опа. Тотатайбыда булган инде. Так, кайсын. Вот менә Опа искән дә теге патшалар заманында андый кадаклар ясаганнар. Хәзер андый ясамалар инде. Замандагы шешәдә тары монда. Ну, иске заманныкымы, юкмы, белмим. Ну, шешә ята инде. Ансыз булмый инде безнең. Иске замандагы пластик шешәләр булган даже. Монда пластик бутылкасы менә теге шешәсе бар. Ансы бик иске заманныкы түгел бугай. Мин таталар борын Иң беренче булып Паскша язача булганы. Шуңа монда... Менә, менә кызыклы, менә зур гына кадаклар. Он шилгә ундой ну. Ну, э, ни монда тәрәзәсе кызык әйме? Кара, монда пыяласы да сакланган. Кечкенә генә. Бердән бер. Бердән бер.

Менә берничә андый. Ә, монда да номерлы бүрәннеләр. Так, бу яламасам ярый инде. Шул тәрәзә бугай, кузгалмый бугай. Я не ты форточка дигәнем күп нәрсә. Юк бугай. Ансы нәрсәдер ул? Так. Аның өстенә шул бүрәнә өстенә нидер таяклар куелган махарсы. Хәзер шул күбрәк. Так, менә шул бүрәнә син торган бүрәнәсе турында мин что-то уйланып торам да аңлап бетермим нәрсәсе ул. Ни өчен?

Менә бүтән чамиканнар. Белмим. Э, менә күрәсез, э, Рафик маймыл буларакмы, теге Спайдермен буларакмы менеп кар инде. Калып, егылып төшмәсә яра инде. Менмәйме? Менмәде. Менә аның эчендә бер җайланма ниндидер. Җайланма? Так, без э, репортажны дәвам итәбез. Менә бераз егылып, бәрелеп алдык та камера исән икән. Битер җайланма. Рафик монда тагын нәрсәдер төшереп нитеп йөри. Так, ну булгандыр инде, төшердек инде. Да. Күңел. Ер бул инде. Тагы.

Менә дә китәбез алайса. Синәм белмисеңме? Ну юк, анда нәрсә. Кирәге юк. Кирәге юк. Бу тишектән хәзер без чыгабыз инде. Менә без хәзер э, тышка чыгып, карап э, алабыз шул тегермәнне. Менә бер таш да ята икән. Ну, монда әллә ни искетерлек әйбер юк. Менә шул зур бүренеләргә таянып торган инде. Шул тәгәрмән. Күрәсезме? Ну вот менә шулайрак.

Анысы бәлки бер баскыч кебек нәрсә булгандыр инде. Менә тыштан ул андай таяклар белән капланган. Ярый. Китәбез.